من پێم وایە هیچ مرۆڤێک لەم دنیاەدا نییە ئەگەر تۆوی کوشتن و پەروەردەیدا نەچێنرابێ تۆوی دزیکردن تۆوی چەتەییکردن تۆوی حەق دوو تۆوی تۆڵە سندنەوە و درۆ و دووڕیی ئەگەر لە دەروونی ئەم کەسەدا پەروەردە نەکرێ، لە مۆخی ئەم کەسەدا پەروەردە نەکرێ و لەگەڵیا گەشە نەکا، مەحاڵی مەحاڵەکانە ئەم ئینسانە، ئەم مرۆڤە بە گەورەیی کوشتنی بەلاوە ئاسان بێ، دزی کردنی بەلاوە ئاسان بێ، ئینجا چ جای ئەوەی تۆ بێیت وەکوو سیناریۆێ ئینسان دابنێیت، فلیمی بگریت و ورد سەری ببڕی. کەلە پاچەی بکەی پەل پەلی بکەی هیچ ئینسانێک ئەمە لە خۆیەوە ناتوانێت ئەمە بکە هەر دەبێ لە ژیانیدا بە پرۆسیەکە تێپەڕ بوو بێت و فێری ئا ئەمە کرابێت ئەم کتێبانی کە بەدەستمەوەی بەڕێزەکان ئەمە پەروەەردەی ئیسلامیە ئێستا پەروەردەی ئیسلامی ئێستا لە قۆناغەکانی خوێندنی بنەڕەتیا ئەخوێنرێ داوام لە هاوڕێیەکی ئازیزی خۆم کرد بە سوپاسەوە لە پۆلی یەکەوە هەتا نوێی بنەڕەتی هەمووی بۆ نردوم من لەسەر تەواوی قۆناغەکان قسەم هەیە ئەم ئاەتتان بۆ ئەخوێنمەوە ببورن ئەمەتان بۆ ئەخوێنمەوە لە قۆناغی بنەڕەتیدا ئەخوێنرێ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ئەوانەی کە دژایەتی ئەڵا و پێغەمەرەکەی ئەکەن و هەوڵدەن خراپەکاری لەسەر ئەم خاکە بڵاوکەنەوە ئەی جا قسەکە لێرایە من پەیوەندیم بۆ نییە ئەمە ئەمە باسی چییە کات ئەمە پەیوەندیشم بۆ نییە ئێ بگاتە چی بەڵام من پەیوەندیم بۆ هەیە چۆن ئەم وشانە ئەم وشانە ئەم کارە ساتانە ئەم قەسابخانەیە چۆن ئەگاتە مناڵی ئێمە چۆن دەبێت لە ناو سیستەمی پەرۆدەی ئێمە ئەمە هەبێ

دەسەکانیان پەل پەل بکەن بیان بڕنەوە قاچەکانیان ببڕنەوە من خلاف واتە بە پێچەوانەی یەکتر مەبەستی ئەوەیە ئەگەر تۆ هاتی دەستی کرد بە بڕینەوەی پەلپەلی کردن قاچ و دەستەکانی بڕی تۆ بێ لە پێشا چی بکەی دەستی ڕاست و قاچی چەپ بە پێچەوانە یەکتر من خلاف ئەم لە پێشە ئەمە ببڕی اینجا دەستی چاپ و قاچی ڕاست پەلپەلکەی ئەمە ئەو وشانەن بەڕێزەکانم ئەزیزانم ئامادەوانی خۆشەویست کۆرگێڕان ئەمە ئەو وشانن کە ئێستا ئێمە لە پەروەردەیمە مناڵەکانی ئێمە لە قۆناغی بنەڕەتە بەرگویانەکەوێ وەکو وتم من کێشەیەکم نییە بۆچی لە چ باسێکەوە ناوێتی بەڵام حەق نییە منطقی نییە ئینسانی نییە زانستی نییە لۆژیکی نییە تۆ ئەم قەساب خانەیە ئەم قەساب پەل و پۆ بڕین و ئینسان سەبرین و ئینسان کوشتنە دیمەنەکانی وشەکانی بدەی بە مناڵی بنەڕەتی و لە مەکتەبا بخوێندرێت پەروەردەی ئیسلامی پۆلی نۆیمی بنەڕەتی لاپەڕە هەشتا و نۆ ئەتوانن بۆ خۆتان دوای بەدواداچوونی بۆ بکەم. وێنەیەکی تر لە وینەکانتان پێ بڵم یان لە لاپە ڕاشتاوسەیە باسی سەڵاحەدینی ئەیوبیەکان سەڵاحەدینی ئەیوبی ئەمە دیارە هەر لە بەروی کووردە ئەیانەوەێ باسی بکەن با پێتان بڵم سەڵاحەدینی ئەیوبی یەکێک بۆ لە خوێن ڕێشترین کەساتەکانی ئیسلام

کە شەڕی کردووە جەنگاوەر بووە سەرکەوتوو بووە ئەخ چ منتقێک هەیە من ئەمە ببکەمە پەروەەردە ببێتە بەشێک لە پەروەەردە بۆ مناڵ مناڵ قسەکە ئەمە ئەمە پەروەەردەیە یاخود ئەمە فێرکردنی ئەمە بەکارهێنان یا ڕاهێنانی خەڵکە بۆ ئەوەی کە گەورە بوو ببێتە جەنگاوەر ببێتە بکوژ ببێتە پەلوپۆبڕ ببێتە سەربڕ ئەمە کەی پەروەەردەیە نمونەیەکی تر قسە زۆر هەیە نمونە زۆر هەیە بەڕاستی من حەزەکەم بەسەریان تێپەڕم با باسی مەسلەی بە سوک تەماشاکردنی ژنان بکەین ئامەیە کە ئەڵێن ژن سوکە لە بەرچاوی کۆمەڵگا ژن نابێت لە ماڵ بچێتە دەرەوە ئێمە حت دنیاە کۆر دنیایەک سمینارە گرین دنیاە قسە دەکەین دنیای قوربانی ئەدەین ژن ئەکوژرێت تێزا بکرێ بە قاچیا قژی نازانم چیەکرێ ئەسووتێنرێت پەرمێز هەمیر بۆی لە ماڵ نەچێتە دەرەوە بۆی قسەی نەبێت بۆی مافی نەبێت قوربانێکی زۆر زەردین ئێمە بۆ ناین ئامەلاغین ئەخە تۆ ئا ئەمەلانە بەی تۆ نووسراوە چی چاودێری ئافرەت ژن بۆ ماڵی مێردەکەی و بەپرسیارەتی ئەوان بەم ناونیشانە چی نووسیوە ئاینی ئیسلام بەرپرسیارەتی ئافرەتی بە شێوەیەک دیاری کردووە کە گونجاوە لەگەڵ پێکهاتەی جەستە و سۆزاریدا هێنانەدی بەختەوەری خێزانی خستۆتە ئەستۆی جێبەجێکردنی کاروباری ماڵ و پەروەردەکردنی مناڵەکانی و پاراستنی سامانی مێردەکەی و و باش خەرج کردنی. چ پێویستە کە ئیتر ئێمە بێین قسە لەسەر ئەوە بکەین کە ژن مافی هەیە، ژن ئینسانە. چۆن ئێمە بتوانین نە دەسەڵاتێکمان هەیە نە قانونێکمان هەیە نە نە دەبابەمان هەیە نە جێیشمان هەیە نە پارەمان هەیە ئاخر چۆن ئێمە کۆمەلگایەکمان بۆ گۆڕێ هەموو کۆمەلگاکە لەسەر ئەم بیرۆکەیە پەروەەردە ئەکرێت چۆن بتوانین بیگۆڕین دەو گۆڕی بیست گۆڕی سە گۆڕی هەشتاد گۆڕی کاتێ ئێمە ڕێکخراوی ژنانە دابنێین ئەوا تۆ توانیت دنیایەک چالاکی بکەیت ئەوا تۆ توانیت دنیای قوربانی بدەیت ئەوا تۆ توانیت هەزارەهان هەزار جافرت چالاک بکەی ڕۆشنبیریان بکەی بیانیتە سەر جادە ئێ دوایی ئاخر ئەمانە تەمەنێکە و تیاچن ئەمرن چی ئەوانە جیلێکی تر دێتە پێش هەمان کێشە، هەمان کارەسا جارێکی تر دووبارە ئەبێتەوە، چونکە بە سوک تەماشاکردنی ژنان و وات قەناعەت پێکردنیان کە ژن نابێت لە ماڵ بچێتە دەرەوە و نابێت بێتە خاوەنی خۆی لە پەروەردەکەیا هەیە. پەروەردە ئەکرێ جیل لە دوای جیل ئەمانە دروست ئەبن. جیلێک دروستەکەیت ڕۆشنبیرەکەی جیلێکی تر بە دوایدا دێت لەوان خراپترە ئەبێ ئێمە بەڕاستی سەیرە من پێم سەیرە ئەگەر ئێمە ئەمانەوێت دژی تیرۆر دژی ئیرهاب قسە بکەین دژیان بۆستینەوە نەیهێڵین دژی توندڕەوی بین نەیهێڵین، دژی کۆنەپەرەستی بین نەیهێڵین، دژی نازانم هەموو ئەو شتانە بین کە تیژی خوێناوی داپڵۆسین و دیکتاتۆریەت و ئەمانە بەرهەمێنێ ئەگەر ئێمە خەریکی ئەمانە بمانێ ئەمانە نەهێڵین ئەبێ قسە لەسەر بنەما و بناغەکەی بکەین ئەبێ قسەمان لەسەر گۆڕینی بنا ڕەگوڕیشەکەی بێ ناکرێت تۆ بچیت لەسەرەوە تۆپ و تەیارە و پێشمەرگە بەی بە کوشت بەڵام پرۆژەکەت سیستەمەکەت پەروەردەکەت لە ژێرەوە بە بەردەوامی داعش دروستکە ئەوە هزار و نزیکەی 1500 پێشمەرگەمان شەهید بووە مانگی پێ سەتای مانگی پێنجی 2000 پانزەیە هزار و نزیکە 1500 شەیدمانەیە جگە لە هزارەها بریندار جگە لەوەی کە ماڵ و خاک و نیشتیمانمان داگیر کرا، جگە لەوەی قە قەتڵوعامی ئێزیدیەکان کرا، جگە لەوەی ئەو هەموو ئافرەتانە ئەو هەموو خوشک و دایک و کچ و ژنانەی ئێمەیان لە ئێزیدیەکان برد و دەسترێژیان کردە سەر، تۆ بچی دژی ئەمە بوەستی، بەڵام نەی قسە لەسەر ڕەگ و ڕیشەکەی بکەی. نابێت دەبێت قسە لەسەر ڕق و ڕیشەکەی بکەین ئەگەر ئێمە شای بەڕاست بە دروست ئەمانەوێت بە جددی ئەمە بگۆڕین ئەبێ ئەم سیستەمە بگۆڕین تەماشاکەن چی بەڕێزەکانم چی چی فێری مناڵەکانمانەکەن وایان لێکن حەز لە ژیان نەکەن حەز لە گۆرانی نەکەن حەز لە شارستانیت نەکەن نیشانەکانی ڕۆژی دوایی پۆلی بە هەمان هەمان قۆناغە نیشانەکانی ڕۆژی دوایی کۆمەڵێک باسی نیشانەکان ڕۆژی دوایی تو حەقت کارەساتە بەڕاستی تو ئەمان بۆ مناڵ باسی باسییانەکەی بۆ مناڵان بەڵام بە هەر حاڵ با بزانین چی وتوە لە هەندێک لەو خاڵانەی کە ئەڵێ نیشانەکان چییە یەکێ لە نیشانەکان ئەڵێ ملا پەڕە دوانزەیە دوای بۆی بگەڕێنەوە زیادەڕۆی خەڵک لە دروستکردنی تەلار و باڵەخانەکاندا زیادەڕۆی خەڵک لە دروستکردنی تەلار و باڵەخانە بینای جوان تەلاری جوان کۆشکی جوان تۆ کە دروستی کە دروستی کە دروستی کە ئەم شارستانیەتە ئەم مینە جوانە بیناسازیە شتێکی حەزاری شتێکی شارستانێتی جیهانیە ئەمە مرۆڤ بۆیە ئێستا مرۆڤە لەبەرەوەی شارستانێتی کۆنی بۆ ماوەتەوە لە سەری بژی بۆیە پێشکەوتووە بەڵام ئەم دێت پێ دەڵێ ئەمە یەکێکە لە نیشانەکانی نزیکبوونی ڕۆژی قیامەت یەکێکە لەو نیشانانی کە ئیتر ژیان تیاچێت هەموو کەس تیاچێت مردن کتۆپڕی دەکرد لاکات چ منتقێکە ئەمە لە پەروەدا خوێنرێ کاکی ئەوانەی کە ئەمەیان داڕشتووە پێیان وایە مۆبیل ئەو مۆبیلەی بەکاری دێنێ ببورن کاتم نین کرد باشە زۆر سپاسانەکەم ئەو مۆبیلی کە ئێمە بەکاری دێنین ئەوانەی کە ئەمەیان داڕشتووە یاخود ئیسلام بەگشتی پێی وایە ئەمە هی بەرهەمێکی تەکنۆلۆژیە زانستیەویی تر نەخێر بە ڕێزەکانم ئەبێ هەمومانەوە بزانین مۆبایل پێش ئەوەی بەرهەمێکی تەکنۆلۆژی زانستی بێت ئامێرێک بێت بەرهەمی 500 ساڵ ئازادی ئینسانەکانە 500 ساڵە ئینسان لە ئەوروپا شۆڕشی دوای شۆڕشی ڕۆشنگەری هەتا ئێستا بێوچان لە تێکۆشانایە لە داهێنانایە لە پێشکەوتنایە لە فکری لە مەعریفەی لە هەموو شتێک دواتر ئەم ئەم ئەمە ئاتۆتە بەرهەم پێشەوەی بەرهەمێکی تەکنۆلۆژی ئامێرێک بێ بەرهەمی ئازادیە بەرهەمی بیکردنەوەیە بەرهەمی تواناکانی تاکە بەرهەمی بڕوابوونی ئینسانەکانە بە ژیان و پێی وایە دوهزار ساڵ ئەژی و پێی وایە شارستانیەت هەتا ماوە ئەمێنێ، پێی وایە ئینسان هەتا بڕوا بەرەو خۆشی و بەختەوەری و بەرەو ئاسوودەیی دەڕوا، نەک بیرکردنەوە لە مردن، بیرکردنەوە لە دواڕۆژ. یەکێکی تر لە نیشانەکانی دواڕۆژ لە خاڵی شەشەمە، جا عەرەبییە ڕوویان نەهاتوو بیکەن بە کوردی، مۆسیقا، زۆربوونی مۆسیقا، گۆرانی.

کچەکە، بۆ دایک بۆ کچەکەی باسەکە ئەڵێ، شاندێکی کریستیانەکانی نەجران، کریستیانەکان یانی مەسیحیەکان، هاتنە لای پێغەمبەر، ئەویش دوای ئەوەی کە باسی ئیسلامیان بۆ کات، ئیسلام وایە و ئیسلام ئەمەیە و دینێ ئەوە ئەوە، پێغەمبەر پێیان ئەڵێ، ئەی مەسیحیەکان، ئەوە ئیسلامە، یان وەری بگرن یا سەرانە بدەن. جا وەرە تەفسیری سەرانە بکە بۆ کێ بۆ مناڵەکانمان هێشتا مناڵم دوایی با بەردەوام بین ئەگەر نا ئیسلامە بن باشە بن بە مسلمان باشە نابن سەرانە بدەن پارە بدەن

ئا ئەمەیە سیستەمی پەروەردەی ئێمە بەڕێزەکانم پەروەردەی ئیسلامی ببورە من لێرا من بەڕاستی تێبینەکان زۆ زۆرن بە ڕێزەکانم من لێرا کۆتایی پێ دێنم بەڵام ئەگەر قسەکە ئەوەیە ئەبێ ئێمە هەمومان حەز بە گۆڕانەکەین هەمومان ئەمانوێ پێشکەوین هەمومان ئەمانوێ ئەم کۆمەلگای ئێمە ئەم قۆناغە تێپەڕێنێت و بچێتە قۆناغێکی باشتر چاکتر بەڵام ئەم قۆناغە گۆڕینە پەیوەندی بە ناکۆکی فکرەوە نییە، پەیوەندی بە کێشەی تاقمێک و دەستەیەک و لەوێ تاکێک و لەوێ گروپێکەوە نییە، پەیوەندی بە حیزبێکی لێرەوە نازانم ڕادیکالە لێەوە بۆرژوازیە لێرەوە سۆسیالە لێەوە دیموکراتی پەیوەندی بەمانەوە نییە پەیوەندی بۆ نیە ئەمە خیتابێکی دینی هەیە و ئەوە خیتابێکی عەلمانییە. کێشەی ئێستەی ئێمە کێشەی پەروەردەیە. بۆ هەر بوارێکی بگەڕێینەوە، لە هەر لایەنێکەوە لێی بڕوانین، بە هەر جۆرێک ئێمە بمانەوێت دراسەتی ئەم کێشانە بکەین، هەر ئەمانباتەوە سەر بنەڕەتێکە، سەر بنەماکە، سەر ڕەگ و ڕیشەکەی کە ئەویش ئەو سیستەمی پەروەردەیە کە ئێمە تیایە ئەژین و کە مناڵەکانمانیان تیا پەروەردە ئەکرێ.